Kum sawmnga dawn zet ramria inbeina a thlen tawh lo hnua tharum hmanga inbeina rapthlak tak a thlen lehna hmasa ber, June ni sawm panga Sanghnih sawmhnih Uaime Day zana a thlen hnu kha Chinese Communist Party tlang au an tih mai thin. Global Times Editor Hu Zijin chuan tiang hian Twitter lamah a rawn tweet a, India hian a ngaihdan dik lo utak pahnih te hi a hlip tur a ni. Indian troops ten LAC atanga ramri an rawn kan tur dal ngam lo tur khawpa dawia China a ngaihna te, ramria indona ah India sipai ten China sipai te an hneh theih an rin ve ngawt na te hi tiin kan hriat theuh angin Galwan Valley ah June i sawm panga sang hnih sawmhnih zan khan India leh China sipai te chu nasa takin an in phek sual a. India sipai pawh Colonel telin mi sawmhnih zet an thi a ni kha. He inbeihna hi kum sang kha Zakua Sawmruk Pasaria Nathula a inbeihna India sipai sawmriat vel leh China sipai zathum chuang an thihna hnu lama India leh China sipaite an inbeih lehna lian ber a ni a. Khami tum kha han ngaihtuah let ila India khan China-in Galwan Valia lalna leh thuneihna chan a tum chu nasa takin a lo dodal tawh a ni. Hetianga khawchhak palian pahnihte an inhngir ngho tak rengah chuan ram pahnih sipaite hi inbei tak tak ta se eng thil nge lo thleng ang? China ropuina leh sipai chaknate hi sawi tutam berte sawi anga midang chunga leng a lo ni bik che em? Chik leh zuala an han chhut chuan hei hi a lo dik bik chiah lo mai thei tlat. A chhan pawh tun hnaia Belfer Center, Havard a mite leh Center for Enumerican Security, CNAS, in zirchianna an nei chuan thawnthu dang deuh a rawn nei ve leh tlat a ni. A ni le, India leh China than chhoh dan hi a inthlau viau em ni kan tih chuan a chhanna chu teh reng mai tih hi a ni deuh tawp mai. A chhan pawh CNAS report danin Kum sang hnih sawmhnia China defence budget chu dollar billion zahnih sawmnga daih a nih laiin India defence budget thung chu dollar billion sawmruk paruk point panga chauh a ni a. China defence budget hi India defence budget let thum aia tam mah a ni. China sipaite hian India sipaite hi an tam hneh rem rem khawp mai bawk a. China hian active military personnel Nuai sawmhnih pakhat Singriat sang thum vel neiin khawvela army lian ber an ni a. Heti lai hian India hian Active Military Personnel nuai sawm pali Singli Sangli bawr vel an nei ve thung a. Khawvelah sipai lian ber pahnihna China dawttu an ni ve thung a ni. Amaherawh chu, ram pahnihte dinhmun hetiang hi ni mah se, India hian China beihna leh vaunate hi a hlau bik viau lo tlat mai. Mithiamten ram pahnih an khaikhinnate hi i han sawi chho dawn teh ang. Belfar Centre-in a report dan chuan, Nuclear ralthuam hmanga inbeihna lo thleng ta se, China missile za palite chuan India ram bung khawi lai pawh hi a rawn chhu thei tur a ngaih a ni a, Heng a missile te hi khawmual, tuipui leh thlawhna atangte a rawn phit chhuah tir theih te an ni hlawm. Heti lai hian India pawh a nep chuang hauh lo. India missile bupui te hian Pakistan aiin China an hnaih zawk daih leh nghal a. Agni three launcher hmun sawm atangte hian China ram chhung khawi lai pawh khi duh tawkin a chhut phak vek a, Chu mai a ni lo. Agni Tree Launcher hmunriat atangte hian China ram lailia target pawimawh zualte chu a phindarh pha vek bawk. India raltuam dahkhawmna hmun thenkhat hi chu thuruk a nih avangin vawi leh khata China tan rawn chhutchhiat vek theih a ni dawn hauh lo va. Chuvangin China hian Nuclear Strike Force rawn nei mah se, na lutukin India hian a thungrul ve thei dawn tlat a ni. India hian khawmuala China rawn lian tur lo dang tur hian Leilam Sipai nuai hnih sing hnih sanga vel a nei a. Northern Command-ah siangthum sangli zanga, Central Command-ah singkhat sanga zanga leh Eastern Command-ah nuaikhat sing sarih sanga te a hung a ni. Han ngai mai chuan han inbei tak tak ta se, China sipai te hian India sipai te hi an tam hneh hle dawn te pawhin a lang thei awm e. Amaherawhchu CNAS-in a chhut dan thung chuan India sipai te hi inbeina khir khan tak tak mai lo hma chhawn fo tawh an ni a. Sanghaja kua sawmruk pahniha Sino Indian war ah te, Sanghaja kua sawmkua pakua a Kargil war te mai bakah engtik lai pawha Pakistan nena ram ria inhngir ngho reng an ni avang te leh ram danga remna leh muanna a awm theih nana indona bei tura an kal chhuah reng avang te hian tawnhriat an ngah em em mai a ni. Western troops ngat phei hi chu indohna hmuna an tal tamin indoh nun chan an zir ngawr em em mai a, hmun sang taka indohnaah pawh insiam rem zung zung thei tur a ngaih an ni. China sipai te erawh inbeihna tak tak an hmachhawn hnuhnun ber chu Sangha Chakua Sawmsari pakua Vietnam War kha a ni deuh mai a, chuvangin indohna muala tak tak chuan tawn hriat an nei chhe hle a ni. Hei tak hi India tan chance tha lutuk a ni thei dawn tlat. Scholar M. Taylor Fravel-an a ziah dan chuan, China hian Central Asia a US military rawn lian lutuk tur chu lo ven reng a ngai a, a ram chhungah hel neuh neuh hmachhawn tur a nei ve bawk. Chutih rual chuan India leh China hi indo ta se, Himalaya tlangbul thut hi lehlam sipaite indo nasatna lai tur hmun a ni ngei dawn a. Heng lai hmun hi tlang sang leh khan rem lo tak tak a ni avangin India sipaiten an experience an chhawr tangkai hle ang. China lam hmasawn rawn tumte chuan tlang kar khan rem lo laiah chuan hmanrua tam tak an luhpui thei lo ngei dawn a. Heng khan te lah hi India laipui pute hian hneh takin an lo veng thei dawn bawk si a. China tan chuan hmun sang leh tlang kar chhengchhia indona hmachhawn ngai lo nen an tawn hriat neih loh lutuk avangin hmalam pan a harsa viauin a rinawm. Mahse, India hian attack helicopter a nei tlem deuh zawk avangin lei lam sipaia chuan China chan a tha zawk deuh in a rinawm a, hma pawh an rawn sawn thei tura a ngaih a ni. Amaherawh chu sawi tawh angin, hma an rawn sawnna tur hi tlangsang chheng chhe tak leh khan rem lo tak tak te a ni avangin, ralthuam leh bungrua tam tham tak advance pui a har em em dawn a. India ram lo lut thei ta pawh ni se tlang bul thut phairuam chin an lo thlen meuh chuan India teng chuan vawr Arjun leh a pawl ten an lo hmuak ve tawh dawn thung si a, an ni ho hian awlsam taka an lo nuai miah miah thei tawh dawn avangin China tan chuan chet ngaihna vak a awm chuang kher lo mai thei a ni. Tuipui lama ve thung, CNAA Sinata lan dan chuan Indian Navy te inzar pharh dan hi a inbalance em em mai a. Indian Navy Command-a hnuaiah hian Indo lawng leh Tuihnuai lawng hi za sawm thum pasarih awmin aircraft zahnih sawm kua pakhat a awm bawk a, kil hrang hrang atangin beina tawk mahse buai lo tur a ngaih a ni a. Pakistan nen lek phei chuan panga leh pakhat inbei ang velin India a nuamsa zawk hial ang expert-te chuan an ti a ni. Tin, India enkawlna hnuaia awm Indian Ocean-a thlerkar heng Lakshadweep te, Andaman and Nicobar Island te hi India tanhmun tha lutuk tur an ni bawk. Amaherawh chu China hian Indian Ocean-ah hian India hi a rawn hnaihchilh ve thei viau tho turah expert-te chuan a han ngai chhin a. A chhan pawh, China hian Sri Lanka-a Hambantota Airport te, Pakistan-a Gwadar te hi a hmang thei turah an ngai a ni. Mahse, chik zawka expert-ten an han chhut chuan heng hmunte hi China ram atanga a hlat bakah India ram hnaihte a awm a ni bawk si avangin Indian Navy te chu Air Force ten awlsam takin an rawn pui pha vek dawn si a, an tan kawng a harsa hle tho ang. Chuti lai chuan Malacca Strait atangte hian China hi khawthlang lam panin a rawn tawlh thang thei viau dawn bawk a. Hei bakah hian China hian South China Sea-a outpost tam tak a siam chawpte hi a man tangkai thei viau dawn avangin India tan chuan paltlang khir ve tak tur chu a ni dawn tho a ni. Amaherawh chu, China economy hi tuipui a sum dawnah a innghat lian em em mai a. Indo chhuak ta se, Indian Navy ten Indian Ocean-a economic blockade an nei ngei tura han ngai ila, a bikin oil lam an chawk luhna kawngpui ber Indian Navy ten an dan cha vek chuan China tan tan rei a harsa em em dawn a. Pacific Ocean lama lah sumdawna lian tham kalpui a neih loh mai bakah US an lo hnai bawk si nen, tuipui lama chuan chuti takin India hi China hian a chungtlak thei bik dawn lo a ni. Boruak lama inbeihna ah ve thung. CNAS in a chhuh dan chuan boruak lam inbeihna ah pawh Himalaya lamah hian India ṭan hmun hi a ṭha viau dawn a. China hian India ramri hnaihah air base a neih loh avangin leh air base sawn hnaih leh cruise missile ho sawn hnaih an duh a nih pawhin hun engemaw chen chu an duh ngei ang a. Chutih chhung chuan Indian Air Force ten duhtawkin an lo chhuhman tlat a ni. Air base te an lo sawn hnaih hnuah erawh cruise missile hmangin India chu an bei thei tawh ang a, India tan chuan a buaithlak ve viau mai thei a ni. Mahse, Indian air base te hi ram chhung hmun hrang hrangah an awm avangin China tan bei nghal vek theih an ni bik dawn lo va, chuvangin India tan chuan chhiatna nasa tak a thlen pha lutuk chuang dawn lo a ni. Tin, air to air combat ah pawh engtik lai pawha combat inpeih renga awm leh experience nei tha zawk Indian Air Force te chu Chinese Air Force tan chuan an huphurh awm lam hret tur a ngaih a ni a. Chinese pilot te training ah hian basic exercise bak training an nei tam lova, zir phal chin limit tak nei a nih avangin ral beia chhuak deuh reng leh exercise nei deuh reng Indian Air Force te chu an chungnung zawk ngei ang le. Belfast Centre in a chhut dan chuan Indian Air Force te hian Jet Fighter zahnih sawm sarih leh ground attack aircraft sawm ruk pariat a nei a. Heng ho hian Northern, Central leh Eastern Command atangte in China hi an lo hmachhawn thei dawn a ni. Tin, aircraft strike mission awlsam taka nei thei nan China ramri hnai takah advanced landing ground awlsam takin hun rei lote chhungin a bun thei dawn a. Heng atang te hian China-in ramrikana an lo tawlh lut tur chu duh tawkin a lo phin thei tur a ngaih a ni. India leh China fourth generation fighter jet te hian khaikhin ta ila, China J ten fighter te leh India Mirage two thousand te hi intluk tawk vel a ngaih a nih laiin India Sukhoi thirty MKI te erawh China jet fighter dang zawng zawng aia chungnung zawk tur a ngaih a ni a, an J eleven leh Sukhoi twenty seven model te pawhin an khan lo hret tur a ngaih a ni. Heng thil hrang hrangte han chut hian boruak lamah pawh India dinhmun hi tha zawk hret tur a ngaih a ni bawk. Hudson Institute-in a tihchuah, A Global Survey of US-China Competition in the Coronavirus Era-in a sawi dan chuan China-in Pakistan deep partnership a neihpui te, Sri Lanka nena close relationship a siam te hi a nihna takah chuan heng lai region vel hi dominate a tum vang vek a ni a. Islamabad te hi South Asia-ah chuan Beijing tanrualpui tha lutuk an ni a, China rawn chet vel hun hi thlirin a lo meng kar reng a ni. South Asia-a China in a beih ber chu India hi a ni a, amaherawh chu chuti mai a awlsam chuan China hian India hi a theh chhuak thei bik der si lo a nih hi. Hetiang hian China leh India hi lo in do tak tak ta se chu, China hian a sangawi zawnpui Russia a pun ngeiin a rinawm a, amaherawh chu hun kal tawh thlir letin Russia hi India tan vawi tam tak a lo ding tawh a, Russia hian China hi a pui duh kher ang em tih hi ngaihtuah tham tak a ni a. Hetianga India leh China inkar boruak a rih viau lai hian China-in Russia a tlawn ngei dawn tih chu Vaipa thluakin a man phak ve tlat avangin, Tun hnaiah pawh Russia chu ral thuam chungchangah deal lian tham a sianpui leh nghal hmak mai si. Heti chung hian China lam tanin Russia hi lo inrawlh ta zawk se, US a rawn inrawlh ve dawn chiang sa a. China Pacific Coast lam chu US in duh tawkin a thu zui thei nghal zat anga, US hian Hawaii velah Naval Base a neih bawk si avangin Indian Navy te pawhin mahni ram chhung atanga bei ang maiin Pacific Coast lamah an pui thei bawk ang. US chuan Pacific Ocean ah economic blockade a kalpui ve ngei bawk anga, China economy a tla chhe chak hle ang. Hetiang boruak hi ni ta ngat se, China tan thla hnih aia rei in do a harsa hle ang a, a khawi lam mah mah in hlawkna leh ram lak ngah si lovin sipai tam tak an thiang a, ram economy in a tuar nasa em em ve ve dawn a, chuvangin